Саһыл бөрө дьуккаахтаспыттара норуот остуоруйата хаһан эрэ саһыллаах бөрө бииргэ олорбуттар кыттыһан аһыыллар эбит кыһын аһыылларын сайын мунньаллар биир сайын ыаҕас хайаҕы таптайан хаһааммыттар ол хаһааммыттарын олох өлөөрү гыннахха сиэхпит диэн ончу сиэбэттэр Саһыл туран биирдэ бөрөҕө «Бөрөкөөс, ээ, бөрөкөөс, хайахпытыттан киллэрэн сиэбэппит эт» диир. «Суох, суох», диир бөрө кыыһыран, «кыһын оһун, билиҥҥэттэн хайахсий олороору гынныҥ дуо? Ону-маны сиэн олорон эриэхпит» диир. Саһыл төрүт тулуйбат, турар-олорор, киирэр-тахсар, эмиэ этэр, «Кырдьаҕаас, мин ыалга бараары гынным, эбээт!» «Ол хайа ыалга бараҕын?» диир бөрө. «Хэ, ханна ыраатыамый?» диир саһыл. «Харахааннаахха тахсаан ибин». «Көһүүгүн оҕолоор өрө!» диэн бөрө үлэһэр «Аҕалыам, аҕалыам» диэт саһыл сырбас гынан хаалар. Албын саһыл тахсар да оҥкучаҕар киирэр, хаппаҕын саралаан хайаҕын дэлбисиир. Минньик эргэтэн сии олорон, үрүс сигэтигэр тиийэ сиэн кэбиспитин бэйэтэ да билбэххэ хаалар. бу баҕайы өлөрүөҕэ ордук кыайдым дуу диир муннугар-уоһугар илиитигэр атаҕар сыстыбыт хайаҕы ньиккэйэн-ньиккэйэн куурусса сымыытын саҕа биир тооробос хайаҕы кэһиилэнэр оргууй аҕайдык ньылбыҥнаан киирэн кэлэр «Һыһы, номнуо кэллиҥ дуу?» диир бөрө ээ кэлимин ээ диир саһыл ньуол бардык хайа үөрэҥҥэ барыахпыный хайа ыалыҥ төһө бэрт олороллор ээ ыалбар үөрүү кэтиибэҕэ улахан кийииттэрэ уол оҕону төрөппүт саҕалааһын диэн ааттаатылар Дьэ, онно тугунан күндүлээтилэр? Хаҥас диэки хайах сиэттилэр, уҥа диэки ис сиэттилэр, биллэриккэ биэтин сиэттилэр, аан айаҕар саламаат амсаттылар. Оо, тугун элбэҕэй, онтон миэхэ тугу аҕаллыҥ? ээ ол аахтахха элбэҕин иһин бэрт дуона суох тиксэр бу быыкаайык хайах сыыһаҕаллым маны хабаҥ кэрээхтээ саһыл кэһиитин дуомун ылан быраҕан биэрэр бөрө хоп гыннаран кэбиһэр алта сэттэ хонукка аһаабакка кэриэтэ олороллор Саһыл хайаҕы дэлби сиэбит буолан кэм сэниэлээх, туран уот оттор, хайыыр, ону-маны гыммыта буолар, биирдэстэрэ түүрүллэн-түүрүллэн баран муннун кутуругун төрдүгэр анньыбытынан сытар. Саһыл эмиэ бөрөтүгэр этэр, «Кырдьаҕас, эн бу курдук сытыахтааҕар хара хааннаах хабара сылдьыбаккын ээ, баҕар туохха эмэ тиксиэҥ». Ээ-оһох, барбаппын, хара хааныттара сиэн кэбиһээн илэр, өспүт-сааспыт элбээх. Эчэ, оччоҕо мин барарым дуу? Ээ, чэ баар, кэһиигин аҕаларгын умнумаар. Умнуом суоҕа, диир саһыл аан диэки кутуруга сырбас гынан хаалар. Аччыктаабыта бэрт буолан, бу сырыыга хайаҕа өссө минньийбит курдук буолар. Иһитин алын сигэтигэр диэри сиэн-сиэн кэбиһэр, туолан, тотон баран, муннуттан-уоһуттан, илиититтэн-атаҕыттан кыһыйан кыһыйан биэстээх оҕо кутуругун саҕа хайаҕы мөкүнүтэн кэһиилэнэр, балаҕаҥҥа бэркэ астынаан, сылаанньыйан киирэр. «Бу сырыыга өр да буоллуҥ!» диир аччыктаан нэһиилэ саҥарар бөрө эмиэ туох эрэ далбара буолла дуу ыалбытыгар эмиэ үөрүү-көтүү бөҕө орто кийиит бастакы оҕотун төрөппүт бу мин эйиэхэ кэһиибин аҕаллым ким диэн ааттаатылар иитэ диэн ааттаатылар дьэ аат да бөҕөбүт дии диир бөрө уонна хайаҕын сыыһын хабан кэбиһээт эмиэ түүрүллэн түүрүллэн баран сытар эмиэ алта сэттэ хонук ааһар саһыл этэр бөрөкөллөөй туох эрэйин көрөбүт хайахпытын сиэххэ эрэ ээ бэлиэрсийэри гынныҥ дуо улахан тымныылар түстүлэр ол аата биһигини өссө улахан аччыктааһын күүтэр эрдэ тохтуу түс Саһыл эмиэ киирэр, тахсар, сырбалдьыйар, хайахтаан кучахха киириэн баҕарар да, бөрөттөн куттанар. Адьас тулуйарыттан ааһан «Оҕонньоор» диир. «Ыалбытыгар хара хааннаахха бара сылдьыбаккын дуо? Биирдэ даҕаны бара сылдьыбатыҥ куһаҕан ээ» диир. Эппитим дии, ыттарын кытары хаан өстөөхпүн, мин тиийдэхпинэ сүөһүбүтүн аспытын сыйаһыы кэллэ диэн тырыта тыытыахтара. Оччоҕо эмиэ мин баран көрөрүм дуу диир. «Баар, баар, баҕар, эмиэ туохха эмэтииһиниэҥ» Сайылга ол эрэ наада тахсар доҥкучаҕар көтөн түһэр, хайаҕын барытын сиэн кэбиһэр, саарыаҕа сиксиҥин эҥинэн кыһыйан, буорга сыыска бытырыйбытын хомуйан, торбо сүтүлүк эрбэҕин саҕа тооромос хайаҕы хонноҕун анныгар кыбытан киллэрэр. Ити кэлбитигэр бөрөтө «Оо, өр да буоллуҥ» диир. Эмиэ малааһыҥҥа сэрэттим, кырэкийииттэрэ уол аҕаламмыт диир саал. «Ким диэн ааттаатылар?» диэн бөрө туоһулаһар. «Түгэх» диэн ааттаатылар. Итинник ааты аан бастаан истэбин. Дьэ, тугу ааттылар ээ? Аспаһаа, эн миигин кытта барсыбаккаҕын тото-хана аһыаҥ этэ буоллаҕа дии. Хайа, онтон төһөнү аһаллыҥ ээ? Барыта убаҕа саас, итии-буһуу, ону хайдах аҕалыахпыный? Арай бу баар диэн хайаҕын лоһугур гыннаран кэбиһэр, бөр ону ап гыннарар, амтанын да билбэккэ хаалан, салбанан эрэ кэбиһэр. Эмиэ уонтан тахса хоноллор бөрө аччыктаан өлөрө чугаһаабытын билэр. Дьэ, кэбис, Өлөөрү гынныбыт, хайахпытын сиэххэ, диир саһылга. Чэ, тахсыахха бэрэчээн, диэн саһыл сырбаҥалыы түһэр. Оҥкучахтарыгар тахсан аспыттара, саарыаҕастара кураанах. Бөрөнү көрөн абатыттан орулуу түһэр сирэйин-хараҕын кытара сытыйаан ол иһин хара хааннаахха бардаҕын аайы хайа хаҕалар этэ бэйэтэ сиэбит буоллаҕа дии бабаккабыан диир сирэйэ-хараҕа балаҕара сытыйан баҕайы бука сааһын уоран сиэ олоруох баҕатыгар ханна да барбакка көҕөрө сытыйан сыппыт эбит ээ диир биирдэстэрэ аймалҕан бөҕөнү тардар туораттан иһиттэххэ кырдьык бөрө хаһаастарын уоран сиэбит айылаах буолар үөхсүү бөҕөтүн үөхсэллэр этиһии бөҕөтүн этиһэллэр Саллар сааскар тыа ыта буолан хаал диир саһыл бөрөнү «Саллар сааскар уллуҥаҕыҥ суола охсордоох буоллун, кырыыга сылдьар сириҥ кылыылаах буоллун, айанныыр суолгар айылаах буолаар» диир бөрө. инньэ гынан саһыллаах бөрө иллэрэ-эйэлэрэ арахсан үйэ-саас тухары кыр өстөөх буолбуттара